Kod an Jeff Olombaka. Otieno ma kawuono wadwa dhi achiel kachiel e weche weko mag somo e mbalariany mopogore opogore ma pacho kaendi mabende osebedo kod ng'ikruok koni kod kocha mag weko mag ng'anyo mag jopuonjre mag mbalariany. Antiere kod japuonjre wadwa ng'eyo ni to gin kaka jopuonjre wach nieri mar ng'anyo osehinyogi e yo machalo nade kata osekelo ng'ikruok machalo nade ne gin giwegi. Abiro miye thuolo mondo mos onyisu nyinge, kae to obiro dhi nyime kod twak machalo kama. Rwaki e studio. Erokamano Jeff.
Mos ogandawa maneno Lolwe TV. Uh, moso jaka- jokanyanam noimore uru duto uh, gi nyinga iluonga ni kevin odongo an jatiegre e mbalariany mar maduong' mar nairobi kendo an e ika mogik uh, mar abich atimo uh, midusa mar electrical Mm. eh.
timo weche mag engineering e weche mag engineering kendo in e president mar the Kenya Engineering Students Association yeah, kendo an e president mar mm. uh, nyithindo duto te manie Kenya mm. matimo mm. electrical uh, matimo engineering erokamano nya Kevin aruwa kiachiel kachiel e studio kaka japuonjre adwa ni mondo inyisa ni ng'anyo mar lecturers osebedo kadhi nyime kendo pok yudo thuolo mar bedo e klas achiel kachiel nyisa ni wach mar ng'anyo machalo kama endi inyalo wacho ni un kaka jopuonjre osekelonu masira machalo nade? Uh, mokwongo Jeff, uh, gima danga uh, awachi en ni gomo mar jopuonj mm. ma gidwarogo mondo ochulgi yeah. osekelonwa lal mang'eny kaka uh, jopuonjre. jopuonjre mag mbalariany mm. mokwongo nikech uh, uh, wadak e eh, mbalariany to bedo ni dak e mbalariany nyiso ni itiyo gi pesa mang'eny yes. mondo mm. mi imed dak yeah. to kidak adaka to uh, gimidak ne to kiyudi yes. uh, nikech onego bed ni puonjowa mm. so that you get value for your money yes. yeah. to if wan wadak uh, wachungo wamanyo chiemo to wanindo mm. uh, uh, at the end of the day yes. uh, ilal uh, nikech ok iyudo ok opuonji kaka onego bed ni ipuonji mm. Koro mano e lal maduong' mwaneno uh, kaka uh, jotiegre. To lal machielo yes. en ni uh, wambe wajipanga mm. nitie mm. gik mabe watimo oko yes. to nitie bende kaka wajipanga kaka onego bed ni hata kogik sama kamoro mm. to onego bed ni isewuok itieko rigi wach skul yeah. ishughulika gi gik moko machielo mm. to sani koro uh, nikech uh, jopuonje osebedo kagomo yeah. Uh, matiende ni program wa uh, kaka waloso nobedo onego bed ni ringo mm. bende osekethore mm. uh, nonego bed ni watieko uh, semester ni mm. uh, tarik prariyo gadek dwe mar ang'wen yeah. mondo jomoko kuomwa ne dhi attachments mm. uh, chakre um, uh, uh, dwe mar abich mm. uh, ka chakore jomoko kuomwa oseyudo tich midwarogie mondo giripot dwe mar abich ka uh, gombo mar uh, uh, jo- Jopuonj. jopuonj mag Mm. mbalariany Yes. o- odhi mbele nyiso ni dhi ketho mipangoni ma bende iloso Mm. um, mar timo gik moko bang' Uh, bang' April, mm. bang' dwe mar ang'wen. Kata ok bina nyake dhi, ne nyalo nyisowa nade nikech noneno ka kata kono dhi mbala ne opogore opogore ma tire Nyanza koja chande kata kiwa ma Nairobi kaendi nyithindo ywak ni ka gintiere kod thuolo malach ma onge gima en geji kata gima gitimo maber mm. tiyudo ka nitiere timbe ma mayinglo ma bende nyithindo donjie mm. e kinde machalo kamagi. Inyalo wacho ni maendi bende iseneno karu kata kapok inene to iparo ni be en gima nyalo timo. um, Jeff uh, mana dieri uh, sa, uh, e mbalariany to kata samo dich Yes. tiyudo ka timbe ma, ma, maricho richo timore Mm. uh, mokwongo en uh, nikech uh, jowa matindo o- owe uh, I would say ni gibedo abandoned mm. abandoned gi dholuo akia ni wacho ng'amodhi
eh, owegi kamano en eh, eh, uh, owegi pangla mm. gi sirikal mm. uh, king'iyo uh, economies mose succeed in this world mm. uh, or on this earth mm. gin economies ma give uh, machiwo uh, opportunities mm -hmm. ne jogi matindo yes. uh, ka, ka chiwo mbalariany mar nairobi mm. Uh, government nyalo bedo gi mipango mang'eny ma mm -hmm sama ionge klas yes. to nitie gik moko ma itimo mm. mondo iger godo bende uchumi mar pinywani mm-hmm. ibedo godo bende ni dich ikonyorigo yeah. owuon mm. magi gik ma ok timre omiyo um, sani koro en orach moloyo nikech Uh, nyithi mbalariany ok dhi e classes yes. ok gidhi e kar, kar tiegruok mm. eh, koro the, uh, gin gi all the time mondo gitim go timbe maricho duto mm. ma ginyalo timo mm. okinyi ma kawuono Uh, ne, ne wadhi e, eh, e streets matin yes, mano wabro bire okay, kevin wabro bire nyiso mana ne awinjo kiwacho ni othiru iwacho ni iwacho ni oweu mana gi sirikal ema oweu yeah. sirikal ema neno ka ji olo gima owe jopuonjre sirikal ema oweyo mm. ok kata jopuonjre mm. kende mantie mbalariany yes. but kata joma tindo mang'eny mwaneno mm. across this mm. city nairobi across yes. the city across nairobi kata across dala ma wa, wae mm. ineno ka joma tindo yes. um, ng'enygi odhurgi mm. ma there is no concrete uh, program yes. kata mipango moro ma jok monego bed ni kon, uh, obedo, bedo concerned timo Yes. mondo jogi oyud kaka t- konyore Mm. koro jomatindo od, odonje maundu odonje timbe maricho richo Mm. to higani be wan gi yiero koro idhi ti kodgi marach moloyo Mm. Mm, magi Itiyo- gik yeah, Mm, yeah, magi itiyo- gik marach itiyo moloyo kodgi e weche mag yiero Yeah. Eh, ero kamano nya kevin awinji maber gima dwaro ni mondo wadhi achiel kachiel en mana kotenore kod ng'anyo mane udhi okinyi ma kawuono nyiswa ni to un nudhi e ng'anyo okinyi ma kawuono nam Uh, mokwongo uh, wan wad, kaka jotiegre wagombo yes. mondo wadoge eh, e classes wa mm -hmm. mondo wamed tiegore, tiegore watieki mm -hmm mondo omiwa thuolo bende mar ikore wapang kaka wambi wabo uh, go kura yeah. kata jomoko kuomwa be dhi chung' mm. uh, jowagi jo boyud kaka ikore mondo gitim gik moko kaluwore gi uh, siasa ma higani mm. To waneno ka uh, uh, riwruok mar jopuonj mag mbalariany mm. uh, kachiel kod uh, uh, jotelo jo mag um, Ministry of Education mm. gi, gi jok ma onego bed ni ng'iyo wach mm. uh, gomo mar jopuonj mag uh, yes. mbalariany mm. ok, uh, ok gitiek wachni e yo mapiyo mm. uh, kaka onego bed ni time mm. nikech ma uh, mae juma mar adek yes. nyaka ne ng'anyo ni chakre mm. to kaka uh, sirikal tiyo ni mm. uh, matiende ni ok wane mbele ka gidhi uh, loso wachni mm. omiyo nwakawe and we've been silent as yes. students mm -hmm. wasebedo kwa ling kwa mm. chiwo negi thuolo mondo gitim yeah. gilos gi, gi wachni mm. eh, mm to uh, neno ka gima otamore koro we had to step in nyaka ne wabi wawach ni wambe kama e kaka wadware wadwa ni mm. ng'anyo ni rum yes. watiek uh, semester wadhi mm. kumwadhie to bende no eh, ero no uwacho ni uwuok oko mondo udhi e barabara kata mm. wang'a paya mm. bende uyudo duoko koso kane uwuok nudhi e barabara ne un kod target mane nodwa dhi mana e barabara mondo nenu koso nitie apis mane udhiye Uh, ne, ne wan gi mipango mar dhi eh, e afi- apis Yes. mar uh, ministry of education uh, it's unfortunate ni we didn't make it Mm, there ne ok udhi. ne ok Ang'o wachopo mane kuno otimore? uh, nikech uh, po- polise Ne ok nogeng'owa eu. Ah. polise nogeng'owa Ah. uh, lower state house road kapok Yes. wachopo kuno Uh, to gimachielo en ni sama ng'anyo ma kamano losi nitie yeah. bende jo, jok ma timbegi richo madonjo uh -huh. iu uh-huh. koro joma timbegi richo gi mm. be nokethonwa mm. e, omiyo, omiyo ne wa ne, uh, ne wadino yo uh. uh, to anya wacho ni uh, uh, we wanted to be heard ne yes. wadwa ni mondo winjwa mm. koro anya wacho ni because we got to address the media yes. ne owinjwa uh -huh. in one way or another. Iparo ni uyudo duoko.
Koro a- ageno ni sirikal matiyo Yes. dhi dhi winjo ywakwa kaka nyithi skul Mm. kaluwore kod ah, ah, kiliowa Mm. ywakwa mwagolo kendo gidhi ah, gidhi act Mm. Mm, kamano. Kane wan kodi kaendi chien kocha chande kan wawuo achiel kachiel e weche mag yiero mag mbalariany moloyo maru mar uh, University of Nairobi ne wawuoye weche mag ng'anyo ne ung'anyo kaluwore kod weche mag yiero mm. koro wacho ni nitiere jotelo ma ok dwa wuok e loch gidwa mondo gibed e telo e kinde ka kinde mm. nibet piny ka endi wacho maber ni weche mag ng'anyo ok gin gik ma ok gin yore makare minyalo ti godo ka oganda dwaro solution mm. kawuono uchako dhi e apaya ang'o ma olokore Jeff Kanyi wacha dier mm. uh, an as a person yes. uh, kaka an asebedo an, an advocate mm. uh, maduong' mar peaceful processes yes. mag uh, loso gik moko mm. kendo mae eh, eh, eh, gine na mokwongo mm. my time na mokwongo mar lead, mar leader mm. demonstration and being part mar ng'anyo yes. my is my first time nikech uh, an as an individual abedo affected mm. eh, onego bed natieko school mm. to aneno ka ng'anyo ni odhi mbele mm. to uh, ok adhi tieko skul e sama onego owinjore ni mm. onego bed natimo koro ng'anyo gi ketho gik moko yes. ok en yo maber mar mm. loso gik moko mm -hmm. uh, lakini uh, seche moko kisetemo means duto te yeah. to tamore mm. you, you have to picket mm. ma, mane gima wan watimo kana lead nyithi school nyithi mm. school of engineering mm. uh, nyithi uh, jotiegre mag school of engineering yes Uh, na uh, abedo very clear ni i don't want ok wadwar ng'anyo mar Mar ketho koko, eh, mar yes. ko- koko mar ketho gik moko peaceful picketing peaceful picketing Mm. uh, we may, um, we maintained the peace and Yes. we didn't destroy any property at the end of it, it uh, no nodwa bedo rowdy matin uh, nikech uh, jotiegre no o- o- omoko mach iyo la, lakini Ah. Uh, overall Nats to Oh, Bayern ni overall. motelo achiel nang'.
uh, Udwa ng'e kowuoth ne jomamoko. uh, Jeff k- uh, if you want to kidwano winji Yes. ibo tiyo gi all means mondo mi owinji Mm. ne wasetemo okwongo riembwa uh, Eh, kuma wadhi wuoyo gi vice chancellor gi university officials mm. mondo ginyiswa nikech ne onego bed ni giromo kawuono yeah. ginyiswa maler ni to romo no dhi nade yes, yes. oriembwa maonge gimonyiswa mm koro ochunowa wadhi e streets mm. to uh, ka wan e ndara wang' apaya ka bende yeah. waging'o ne geche mm. mondo winjwa kwating'o placards to ok winjwa ah. koro uh, Though ni an ok an advocate mar moko mach, yes. nochuno ni at the end of it mach omoki. Mm.
Mm, Koro paro ni mano nyalo kelo duoko. Koro uh, nikech uh, uh, e rumo ne duto kane ka ne watieko yes. to we got to address someone mm. though not from the ministry but we are hoping the media will uh, dhi tero ywakwa mm. ne relevant P- these people watch tv gineno ga te- eh, iluongo ni wang' liech. Gineno TV station. Gi- gineno tv station Mm. koro gidhi neno message wa mwa- mwaktero ni ok wamor Mm. gi strike madhi mbele Yes. kendo nego rum Mm. kamano erokamano ahinya kevin odongo agoni erokamano duong' ahinya kuom chopo achiel kachiel mondo ichiwnwa ler machalo kama endi nyiswa ni to un kaka jopuonjre winjo ka iwacho ni space ok ne ka nitiere space ma sirikal chiwo to moloyo ne oganda samoro ka gin e skul kata ka gisetieko tiegruok tiegruok weche mag unemployment ma samoro yudore ng'ato osomo to koro kotieko to mondo mi oyud kuma odhiye maber onge wach ni inyalo wache nang'o moloyo rowere Mhm. Uh, Jeff, anya wacho ni en a reality kendo omedo bedo marach moloyo yes. uh, kawa kwa wapimo gi higni mokalo yes. uh, awach ni higa aluf ariyo gi apar gariyo kocha mm. gi sani kawuono nitie ji mang'eny uh, young people between uh, joma tindo ma chakre higa apar gaboro mm -hmm. nyaka prariyo gabich yes. ma onge gi gima gitim sani mm. ging'eny moloyo uh, higni kata abich mokalo mm. uh, gi, gi double yes. uh, gi, gi, gi increase more than twice gi, mm. gi, gi, gi medore nyadiriyo gi mm. medore nyadiriyo kwa, kom, kwa pimo gi higa aluf ariyo gi apar gariyo mm. to mae momiyo uh, ineno ka kata

what will happen eh, ineno ka koro koko migi that chance they resort to other things Mm. emomiyo ineno ka uh, there's a lot of corruption Mm. uh, corruption cha iluongo na Mungu mibadhi. mibadhi nitie mibadhi mang'eny e sirikal ni ma iyudo ka ji matin kende ma benefit Mm. Eh, jo- joma tindo monego bed ni benefit Mm. to owe kathagore Mm. Mm, kamano Erokamano ahinya Kevin. Nyisa ni ang'eyo ni nitiere jonyuolu kata in bende in kod jonyuol ma bende ne ogolo omenda margi mondo ochak somo. Ineno ka weche mag ng'anyo osedhi kama endi ka bende pok udhi e klas. Gin to inyalo nyisogi nang'o nikech sani ere gineni kama gintiere. Um, ne de- jonyuol duto uh, gima nyalo wacho en ni ng'anyo to ok ber kendo wan an an uh, an kaka odongo I, I encourage jowa mondo kik obed e front line mar ng'anyo mag university nikech wadwa ni watieki wawuogi mondo wachak tich to leadership dwaro ga bende ni ka onge ng'ama nyalo konyo to Yes. you step forward and lead and uh, i- igine iwach gima chando jogu E, koro uh, sani to ok wachak wadog e barabara nikech waparo ni wechego idhi losi mm. to dwakwa uh, nikech the government uh, sirikal matiyo be jogo nitie joma parents yes.
dwakwa gini giyie mm. giwinj ywak jopuonje mm. kendo gitiek wach mar ng'anyoni mm. as soon as possible mm. ok wadwar gimoro ni, se, uh, ni semester ni yeah. ichoro mbele kata ni the semester bedo called off Mm. till later wadwa ni watieki by august wa- wavote wa- Mm. we have a uh, democratic ra- right mar voting Mm. watieki mondo uh, th- things mondo gik mamoko bende otimre Mm. kamano Mm. erokamano ahinya kevin anyisa ni achiel kachiel wachni chalo nade to moloyo ka higa nieri wantiere higa mar yiero oganda dhi e yiero dwe mar aboro wan bende kaka rowere wan ma bende wan alaja contributor mar oganda mantiere e piny mar kenya in inyalo bedo kod wach mane ne jotelo kaachiel kod ogandawa ka oganda ochimo yiero dwe mar aboro uh, daer mar uh, encourage jowa ni wakauru kura kendo waparticipate Mm. eh, e political activities uh, kik wa uh, kik ti kodwa e yo marach mm. uh, mar uh, kelo koko kata violence mm. uh, onge kom moro amora e, e yiero ni ma is worth your life mm. ma minyalo uh, chiwo ngimani mm. in exchange for yes. koro wabed very careful as young people mm -hmm. gi politicians mm. uh, kata jotelo madwa tiyo kodwa marach mm. uh, ma wanya ketho ngimawa at the expense of uh, them winning certain seats mm. uh, but gima duong' en ni wa ensure ni wakawo mbulu mm. kendo wa goyo kura ne mm. jowa ma wadwa ni represent wa kaka wadwaro mm. ma bang'e ok wabi ywak mm. ni gitiyo kodwa marach wane ma ka ka ok wakawo kura kendo ok wavote yes ka ng'ato owin to tiyo kodwa marach Mm. we won't have the voice we, we won't have the right Mm. mar uh, mar kwerogi nikech uh, ka omiwa thuolo mar yiero joma nyalo tiyonwa to ok wakaw thuolono Mm. kamano erokamano ahinya kevin awinjo kwayo ni achiel kachiel ne oganda duto ma pacho kaendi to moloyo rowere kiwacho ni ok ochuno ni mondo ng'ato iwacho ni weche gweko mag agogo kaachiel kod ang'egewa aye wakaw mana ombulu kaeto waling' ombulu ne jotelo mwadwaro mondo mi gwenge magwa odongre achiel kachiel kawuok e lolwe tv maendi en kuku mar wach agoni erokamano kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo e studio kachako luongo odiochieng' machielo ageno ni biro yudo thuolo mondo ichop kaendi erokamano jeff mano endo ne en kuku mar wach kawuok e lolwe tv kod an jeff lombaka erokamano